people of the internet right saka nhasi tiri kudyara e, iyi compost yedu iyi homemade ndichakurakidzai pandaitora ndo yatiri kuisisa mumapots edu mapots ayo amuri kuona apa neayo saka ndokurakidzai sofa kuti chii chataita apa ndepaya paya patikadyara nhasi tauya kuzo mainly kuzodiridza nekuzodyara saka tine tsunga yedu apo tsunga spinach nerep saka maseeds apa panenge pakazara maseeds ipapapa pese apa maseeds saka tichapadiridza then takasida futi nezuro zvinhu zvakasiyana siyana takasida mukona tinenge takanyora apa uyu muboora uyu muboora umu mune beetroot umu then umu mese munenge mune zvakasiyana siyana mumwe munenge mune chibage makawanda macho mune chibage pane chimwe chatiri kuisa mumapots because panze pachiri kutonhora saka toda kuti chimboshamura negap then mumwe macho mune manhanga aya pakanzi caribbean apa big nanga then muboora wekuzimbabwe hanti mukuona pakanzi zim muboora saka tinonyora nomali hungarian iri umu chibage ichochi ichi iyi mahangarieni ese aya saka ndo zvatinoita iyi hangarieni futi iyi ichi chibage ichi hatizive zita racho saka munhu akatipa we panapa anonzi dave saka tongonyora kuti dave then ichi chibage ichi tsuru hameno kuti pari kuoneka here apa kwanyorwa kunzi tsuru ndeye kuzimbabwe imwe yacho saka zvakangosiyana siyana but so far ndo zvakaita glass house yedu izvi ndo zvakaita green house yedu kusowa kwatikaita uku mai manje zvinenge zvabuda nhasi tichadiridza muriwo uyu uchiripo handisati ndaubvisa but ndiri kuubvisa hangu kuti andakauti aweek or two weeks uchiripo muhomba uyu uri ready to go unenge uchida kungoharwa nekungolevhurwa nezuro takadyara mboora not mboora sorry maonions maonyeni atikadyara nezuro tikadyarawo saka muchada kudiridzwa nhasi hanti muri kuona ndoti maonyeni twacho two tikadyara ari masets muri kuona tuchiri tudiki but manje manje anenge akutoita saka nhasi tichamudiridza futi tomudiridza futi then tine mabedzi edu aya aya hatisati tafinisha but these are beautiful and pasi apa tiri kuziva kuti mune manyowa asingaite hanti makaona ndichimafila kubvira kumagreens kuenda kumanyowa then aya machuwa ari pamusoro but tichaisai futi imwe layer recompost rinodyarika then tozoisa ndandichifunga kuisa maybe macucumbers imomo then we'll see kuti chii chii compost iyi hatisati tatomboishandisa pasi pacho pakatonyatsoibva zvekudaro hatisati tatanga kuibata iyi then umu muchagadzirwa muhomba umu ndimo muya muya memastroberi apa panga paine mapotatoes last year muri kuona atotanga futi kubuda akasaririra mapotatoes aya akasaririra from last year e, saka handisi kuziva kuti chapaisa mapotatoes here papa but otherwise tanga taka overfiller necompost last year because inodzika every year e, chikafu chinenge chichidyiwa newhatever zvamunenge muchikohwa saka inoto depreciate muchitopa up muchitopa up thats why muchinida inenge yakawanda e, then apa ndo patatora manyowa aya ndandichikuratidzai kuti izvo manyowa edu akanyatso mature because aya ndofunga ane way more than a year ndipo patani takadyara perpetual spinach last year ipapa apa so next ndakunokuratidzai e, umu mupolitane umu ndo matikatora matungwa if you remember rega ndingokurakidzai so far hatisati tatanga kumubata bata because ndo muri kubva matungo edu akawanda handi muri kuona matungo ese aya tarisai munhu onai matungo ese aya saka mune matungo akawanda amwe acho achiri madiki last time ndakatora apa pari kutorakidza kuti pakatorwa ndo andakadyara kupolitanel iyaiya then apa matungo ese aya handi muri kuona matungwa matungwa munda wematungwa pese apa ndi muri kuona pese apa matungwa iwaya saka pamatungwa tiri bho but compost imomo yadzikira stereki because iri kufida maplants esaya nematungwa nechichichi saka patinozo when we get to it kana tapedza kuhavesta matungwa then tichadinda kumutopa up tisati taita sei saka ndimo matinenge takutopa up nemacompost aya iri panze yandiri kutaura kuti hasati amboibata chichii ndiwo anenge akuzofila uko because kuya kuya kwataitora compost yakapera yakatobva yapera then pane pamwe padhuze panapa pane kambotora imwe yacho regai ndikurakidzei saka panapa ticha inini hangu ndichakokota kokota, kokota. panapa because quality yecompost yanga iri apa yanga isiri as good as sorry yemanyowa anga ari apa yanga isiri as good as yanga iri kumusoro uko kwandainotora kuya kuya kune yanga isati yanyatsoibva but ichiri very healthy saka panapa ndichatora futi because material tinogara tichitongoda material mabeds anoda kufilwa and what not saka pamwe pacho ndichango hara hara then ndozvikumba izvi ndozvitora ndakasazviita somebody is going to do it pamwe ndichatotangirwawo neumwe but ndo, ndo game racho and sometimes tinomowa tino panapa saka unenge uchimowa uswa hwese uhyu unotora lonmowa yako womowa hanti muri kuona marodhi ese chichi vanhu vanomowa kuti vawane zvinhu zvekuisa chi mumacompost mavo tinomowa kuti tiwane zvinhu zvekuisa mumacompost so unongoona munhu akabata mowa yake achitomowa kuharvesta uswa hwecompost we hanti muri kuona pakamoweyo wakapa recently pane munhu akatongoziya because compost hachisi chinhu chaunozongoita last minute inotoumbwa inotenwa inoita sei kuti inyatsoibva nekuiswa mamaterials then ndakuya kuzokuratidzai kunoko sori tikafesana nezuva ndakukurakidzai nhasi tiri kudiridza tazodiridza kunoko saka kasystem kedu ndekaka uyu ndiyo mugodhi wandaiti ndichakurakidza iuyu this is where our water comes from saka nditi muri kuona iyo mvura iyo iyi ndo pamp yedii kari kutopomba so saka mvura yakari kupomba handiti iri kubuda nehosepipe iyi iyi kanoshandisa bat kabosh saka hosepipe iyoyo yegreen iyi yatiri kuteera iyi iri kuenda kwatikadyara matungwa manyowana ayaya saka unongoseta hako odiridza uchiita zvimwe zvaunongotiita handiti muri kuona mairi kudiridza kapamp kaya kaya ndokari kudiridza muriwo uyu Hanzi muri kuona zvandaitaura kuti unochera mazikomba mahombe auri kuzodyarira then mvura inozoziya mekuteedza hanti muri kuona saka ndo zvatinoita izvo saka ndadiridza nhasi so next time yandichazodiridza is probably nhasi ituesday saka ndichazodiridza probably thursday or friday um, mapolitano unopisa saka zvinhu zvinoda kugara zviri hydrated because zvikasaita hydrated zvinotsva especially zvinenge zvisati zvabata but muriwo wedu iwoyo uchatobata there's no two ways about it otherwise ndiyo yanhasi next thing chatichada kuita besides kudyara zvepanze kana zvabuda kuclear mapolitanel two aya and its one day's work sezvatikangoita pane imwe yacho next one iyo hanti makaona yakatanga ine mauswa makuseni by the time yatikaenda kumba yanga yatodyarwa muriwo saka it means kuti takaweka neizvozvo it means one day uyu unenge wapera then the other day uyu unenge wapera saka um ndimo munext mune mamwe matungwa futi imomo ai saka imwe yacho imaterial imwe yacho maresources izvi ndichazvibvisa izvi zvoendawo pasi peumwe muombo especially kukura kwazvaita uku but muri kuona imvura iyi muno munenge mune humidity yakanyanya because haina kwekuexcape ichienda saka inowanzoenda ipapapa yongogara pama padenga ipapapa saka muno that's why muchiita sterek chii zvinhu because environment yacho iri controlled munenge mune mazi humidity ende munenge muchipisa saka maplants anenge achiwana zvaari kuda wakaisa manyowa muground then omapa mvura omapa humidity iri bho anoita right especially anoda heat saka ndo muno next ndimo matisati bata bata muno or maybe maybe not next next pamwe tichaita umu mune netu because umu hamuna zvakawanda zvekubvisa imomo ndoma ndikambofanisa generator iri e, rakamboti mukei futi nezuro for some time but i think its either ndichanyatsorigujunura cabareta then ndoigadzira or or ndichangotenga imwe cabareta nyowani because I'm almost 90 percent sure kuti icabareta because of zvariri kuita otherwise ndiyo ndipo patiri so far e, mvura yedu takazadzisa saka nezuro handisi muri kuona level iyi because tandikamboishandisa kudiridza mukona tengi redu rakumusoro uko takazadzisa nekapampika kaka saka tine three mabattery saka rinenge rangopera tochinja rinenge rapera tochinja iyi takazadzisa futi then yecommunal we did the same thing ill quickly show you yecommunal was mm. saka yecommunal takaitopa up futi nezuro yecommunal the maximum yainogona kusvika ndeap pane ichi because yakangopfura ichi yakutotanga kulikana ipapapa saka apa ndopayasvika but otherwise yanga yamuzasi because people are using this because march wese hakuna kunaya and izvozvi april wese so far kusvika nhasi hakusati kwanaya i think eh, it's been about eight days kusina mvura and mvura iri kutarisirwa maybe in the next week or so saka it means zvinhu zvese zvakadyarwa nevanhu zviri kutodiridzwa nemvura idzi vanhu vane izvi zvavo pamaalotment pavo saka vamwe vanongoshandisa yavo yavainayo so far but kazhinji kacho vanoda kutanga vapedza iyi kuti vazoshandisa yavo because otherwise alternative inenge yakuti munhu anobva nemvura kumba thats kudhara otherwise izvozvi vanenge vakuya kuzotorawo bosteni chingotopa up icho chichi saka thats it for today eh, tenchizongokuupdatai next time kuti zvinhu zvaapapi and eh, muchaona progress yacho bit by bit kuti izvozvi takuita politanel iyi izvozvi takuita munda uyu eh, zvichingodaro zvichingodaro thanks for watching guys vasati vasubscriber subscribe by molike moshare mocommenta vanokwanisa vasingakwanise